abusuafoɔ yɛ ma mo nyinaa wakɔ aba ɛba apɔmuden pa adwumadie so on hope tv medin ɛde nana yaw asiedu ɛnɛ nso yɛasan si nkonnwa baabi bia wohwɛ afiri biara no yɛsrɛ sɛ awurade nyankopɔn asomdwie ɛnka wo baabi bia wohwɛ biara apɔmuden pa adwumadie ɛsoɔ ɛnie stress ɛne ɛgu so Yɛwie yɛ, yɛgu so a yɛbu no tɔɔt tɔɔt tɔɔt tɔɔt na obiara nsa aka ne deɛ. Ɛnnɛ, yɛba bɛhwɛ negative effect of stress. So, stress ankasa no, ɛ, ɛ, ɛwɔ, ɛwɔ nsunsuansoɔ bɔne bi anaasɛ nsunsuansoɔ bɔne biara nni hɔ nom. Ɔsɔfoɔ Prince Kwasi Amoako atena ase. Enti na me ne sɔfoɔ, yɛbɛdɔ mu asukɔ. Sɔfo sɛ, biribiara yɛ bɔkɔɔ deɛ? Oh, me nua, ɔbɔ adeɛ no adom, biribiara yɛ kama paa. Ɛnnɛ yɛbɛhwɛ negative effect of stress. Sɛ stress wɔ hɔ yi no ɛwɔ ayi saa ana? Oh sure. Bibia bibia nso ni hɔ a meyɛ hu sɛ bi a mɛma ne nhyɛ da nyɛ sɛ atam sɛ na tumi yɛ sɛ ɔfoɔ no no. Nana tumi ma nneɛma sɛ de wohurahura bi saa. Oh nana da bi o ɛsɛ sɛ yɛma nneɛma bi ani so da hɔ. Okay. Ɛma adesua So I do see it is good to learn new things every day. Ɛyɛ sɛ bere biara nipa bɛsua ade foforɔ. Stress wɔ hɔ ɛwɔ nsunsuansoɔ bɔne. Ɛneɛ ansa ne bɛkɔ ɛno so no, ma memfa aseda mfa ma ɛyi agya ba no. In fact, ɛnka akyi mobile phone shop. Sɛ wopɛ mobile phone papa paa deɛ a, ɛneɛ na ɛyɛ agya ba no ɛhɔ nom ara. In fact, ɔwɔ Tarkwa main station hɔ nom ara. wonya duru hɔ nom na woyɛ sɛ worehwɛ agya bandɔ ne phone shop no yɛatwerɛ anim nkɛɛkyi yɛatwerɛ anim mɛma wo mfi yɛatwerɛ anim nkɛɛkyi yɛwɔ mobile phones ɛne yɛwɔ mobile phones da bi a meka sɛ sika ho ɔden nti sɛ wonya sika na wotɔ adeɛ a na watɔ ade pa mede yɛ gita bi wei ɛhwe wɔyɛ dɛ koraa still ade papa ɛnyɛ hwee bɔ mmɔden na kɔ agya bandɔ hɔ takwa main station takwa main station ɛhɔ ɛna wɔwɔ

shop a ɛwɔ Tarkwa main station nti wɔ Tarkwa, Prestea, Bogoso, Huni Valley a mɛmma wo mɛmma Tarkwa de mɛmma Accra sɛ ɔba bɛtɔ mobile phone aberɛ a wobɛnya phone a ɛyɛ quality te sɛ me deɛ yɛɛ bi use wɔ ɛwɔ Agya Bundle ɛwɔ hɔ nom bɔ mmɔden na kɔkɔgye wo deɛ na afei biribiara nkɔ yie mfɛma wo saa ara na megyae Hope TV Club One Thousand so de ahyɛ wo nsa. Baabi a wɔ biara, mma wo werɛ mfi. Biribi a ɛyɛ biara yɛde sika na ɛyɛ. Yɛbɛhia wo nso wo mmoa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Hope TV yɛbɛkɔ so akɔ yɛn anim na afei programs a papa ti sɛ yɛtumi de abrɛ wo baabi biara a wowɔ biara. Ɛno nti yɛhia wo mmoa. Hundred Ghana cedis bosome biara. yɛhia nnipa thousand, wo deɛ mma yɛ a yɛaka akyi, bɔ mmɔden na ma wo deɛ mmra na afei yɛntumi mfa nsususo Hope TV asen na biribi a yɛyɛ biara no ɛnkɔ yie ɛmfa mma yɛn. Pastor Prince Kwasi Amoako wɔ ha, ne book no nie, Worshipping Stress, wei yɛ lankye book wei sɛ next year, I think sɛ first quarter of the year yɛbɛpa book wei ho ntoma, Worshipping Stress, stress yɛ kɛkɛn a yɛnya time mu wie ne nyinaa yi. Details paa no ɛwɔ nwoma yi mu. Ti bɔ mmɔden sɛ ɔsa ɛbɛka wo deɛ. Ɔsɔfoɔ, mabisa mu ɔkɔ aba biem. Mejọ so. Negative effect of stress. Ɛwɔ book yi nso mu. Oh, na ɛwɔ mu paa. Book akasa deɛ wei ɛsɛ mede mimi sizi wei. Mɛtumi de kan sizi. Kɔpem sɛ bɛnya ɛyɛ kɔpem. Ansa na masan release deɛ ama wo. Na afei, ɛsɛ mesua ne in advance. Sibefo a bɛba na sɛ ba ba ba ba sɔ sɔ wɔn bi ada. Ɛɛ yɛ o ehia paa. Ah, okay. Ehia paa. Eti negative effect of stress ebi wɔ hɔ. Ɛɛ eh, nana ɛɛ eh, ɛdɔɔso. Eh, mm. Na deɛ ɛwɔ mu ni sɛ stress nsunsuansoɔ bɔne no. Mm-hmm. Ɛda adi wɔ nipadua no mu a sɛ wɔnhwɛ yie wobɛdwen sɛ ebi a obi na ɛyɛ wɔ. Wode kɔhyɛ bayifoɔ. Wode kɔhyɛ bayifoɔ nso bayifoɔ yɛ ebi a ɔnyɛ wo hwee. Wɔn nso wɔn nni asɛmpa. Wɔn nso nni asɛmpa nti ade bɔ ne bi a na ɛde ahyɛ wɔn. Ebi wɔ sɛ wɔn nsa kyerɛ. Oh yes, ɛyɛ nokorɛ. Bɛ stress yɛ nneɛma akodo bebree nana yɛ ɔyare akodo pii wɔ hɔ a. Eh, stress na de ba yɛnim ebi a yɛka sɛ obi hwɛ yɛ bɛ wɔnim sɛ bi ɔhaw bi a ɔnam mu wɔ nipadua no mu yareɛ mu no, ɔnim sɛ ɛyɛ stress na ɛde aba. Mm. Nti yɛba bɛbɔ awura mu no yɛahwɛ nneɛma akodoɔ bi a obi si yɛ pini a mm. ne nsunsuansoɔ bɔne ɛwɔ nipadua no so. Okay. Ɛde ka kyerɛ mu sɛ stress ɛyɛ adeɛ biara a bɔde no ɛtrae bɔ mmɔden sɛ ɛbɛko atia anaa ɛbɛ react to body no the body's response to any negative way bi anaasɛ emotional tension biara a ɛbɛba nipadua no so no ɛyɛ ade a nsunsuanso wɔ nipadua no so no ɛdɔɔso ne sɛ yɛka stress a stress no bɛtumi ayɛ mprempren biribi a ɛde yawdie bi ahyɛ wo so ama body no respond to that anaasɛ biribi a atwa mu Anaa biribi a ɛwɔ w'anim a woba in pending event saa goat a ɛda w'anim hmm. a ɛde biribi hyɛ nipadua no so ebue ɔkra no de ahwerɛhoɔ ɛbrɛ nipadua no ɛno na yɛfrɛ no stress ebi kora ɔkae na yɛma hyew ebi wɔ ɔkae na woyɛ ma hyew hmm. nti na yɛbɛtumi aka sɛ it could be current or past event that brings tension ɔwɔ regardless of how intelligent stress deɛ ɛnfa ho ne nyansa awo ɛnfa ho ne sika awo the privilege akwanya bi a wanya stress deɛ ɛtumi tackle anybody okay. obi ɛtumi suffer from stress nana deɛ ɛdi kan a mɛka sɛ stress ɛde ba pa in fact i'm very passionate when it comes to stress issues mm. especially the stress burnout okay. sɛ yɛka uh, stress burnout a Ɛyɛ state bi a tebea bi a wokɔ mu a you become dejected, awerɛhoɔ hyɛ wo so, okay. you fall down spiritually and physically you are down totally ɛna ɛma wodi awerɛhoɔ you are very sad okay. wɔne nye wo ho na ɛde nsunsuansoɔ ahorow bebree ɛbrɛ nipadua no nfa stress tumi sesa nsunsuansoɔ no na yɛahyɛ aseɛ ne seɛ yo ɛtumi sesa wɔ nimdua ɛmu anim asɛ wo a womuna asɛ wamuna wayɛ sɛ ɛkyɛ sɛ asɛ wamuna nso womuna ɛyɛ obu tumi fu ntɛntɛm hmm. stress nsunsuansoɔ no no ne sɛ obi stress ɛme ne kra stress ɛbutu ne so stress ɛbɔ wura no a ɛyi anigye ɛfiri nipadua no mu nti nipa no awerɛhoɔ Abufuo, yawdie na ɛhyɛ no ma. N'anim nyɛ fɛ. Da biara n'anim nyɛ fɛ. Mm, nyɛ so ahyɛ da. Ɔno obi ɔnhyɛ biribi na ɛhɛ nipadua no. Okay. Ɛyɛ biribi na ɛhɛ nipadua no nti sɛ ɛba saa sunsuansoɔ no ebi no no na yɛbɛfa no mmaako mmaako mmaako ne nneɛma akodoɔ bi a stress ɛde ɛba na na yɛni kan ɛmfa wei stress. gye obi anaasɛ obi yɛ stress out, adwendwene ne apinisie hyɛ no ma na ɔntumi ncontrol ne ho a, ɛma nipa no di awerɛhoɔ. Okay. Ɛwɔ hɔ a yɛka awerɛhodi a, anigye a ɛwɔ nipadua no mu no atu ayera. N'ani nnye ne ho. Adeɛ kakraa bi a na nipadua no nyinaa aboto. Mm. Awerɛhodie. Ɛna afei nso stress ɛtumi ma yɛ feel very weak, physically weak. ɔyɛ mmerɛ wo no yɛ ɛma wo go stress tumi ma woyɛ mmerɛ ɛwɔ hɔ a ɛde sɛ deɛ ɛyɛ abo wɔ nipadua no nyinaa ho ɔden ayɛ deɛ bɛn aba fam nsonsanso bɔne no ebinom stress bɛtumi akɔ so miscarriage adwendwene ne apinisie nsunsuansoɔ bɔne ne sɛ sɛ ɔbaa nyinsɛn anaa ɔbaa fa afuru a ɛtumi ma nyinsɛn no kora sɛ Ei. Yɛ sɛ wodi yɛ wosi yɛ pini no na awerɛhoɔ ahyɛ nipadua no ma no sɛ wofa afuro a ɛtumi a nyinsɛn no ɛsɛe. Okay. Ɛtumi ma obi nso nya awoɔ ho nsunsuansoɔ bɔne. Obi wɔ hɔ a adwendwen ne apinisie nti awoɔ kora mma. Na na stress nsunsuansoɔ bɔne no that's the great negative effect of stress. Ebi no no. Okay. Anaasɛ some of the problems associated with stress. Ɔhaw akodoɔ a ɛwɔ stress de ba anaa ɛwɔ stress ho. Ebino no, sɛ yɛyi ɛno firi hɔ a, adwendwen tumi ma psychosomatic disease. Okay. Yɛdwene wɔ adwene mu deɛ, nanso nsunsuansoɔ no ka nipadua no nyina da. Wobɛtumi anya akoma problem. Okay. Deɛ adwendwen bɛtumi ama obi anya heart attack. Mm. Adwendwen bɛtumi ama obi anya hypertension. Adwendwen bɛtumi ama obi barima ano abrɛ ase foee, we call it sexual dysfunction. Okay. Bohu sɛ ne mmarima yɛ wɔ mpa mu no, ɛnkɔ so yie, nneɛma nkɔ yie, ne performance ɛnkɔ so yie, ɛba ɛna mu a, nipa no hyɛ aseɛ sɛ ɔnya haw. Sunsuansoɔ bɔne no, ebi ɛno no. Ɛna stress, kwan a ɛbɛfa so a ɛbɛma obi anya hypertension ɛne sɛ. Yɛwɔ nnuro bi wɔ nipadua no mu. Yɛwɔ stress hormones, yɛwɔ adrenaline, ɛna yɛwɔ cortisol, ɛna ɛwɔ non-adrenaline. Wei nyinaa yɛ hormone bi a ɛwɔ nipadua no mu. During stressful moment, sɛ awerɛhoɔ hyɛ wo ma a, na kra no redi awerɛhoɔ a, nipadua no go a, anigye tu firi mu a, nsunsuansoɔ bi ne sɛ, saa aduro yi gu nipadua no mu a, ɛma pressure is being released into the blood stream okay ɛkɔ mogya no mu na ɛyɛ increase blood pressure ɛma mogya no afiri sɛnea ɛdie ma akoma no adwuma yɛ ɛyɛ kɛse nti stress nsunsuansoɔ bɔ ne bi ne sɛ ɛtumi ma obi nya pressure obi wɔ hɔ a ɔhwɛ ne ho so yɛ biribi ayɛ kama ɔdidi kama but na wanya pressure wobɛyɛ nhwehwɛmu a na ɛyɛ adwendwen ne apinisie na ama no akɔ saa tebea no mu. Na na ɛno akyi no, stress atumi ma obi nya diabetes a yɛfrɛ no asikyire yareɛ. Adwendwen. Adwendwen, oh yes. Hey. Adwendwen tumi ma ebi nya asikyire yareɛ. Ɔho, sɛ wohyɛ aseɛ sɛ odwen a, yɛwɔ hormone bi a yɛfrɛ no epinephrine. This hormone is being released into the black stream. Kae hu sɛ, ɛyɛ glucose a yɛfrɛ no asikyire ɛna ɛma nipadua no energy mhm. ɛma yɛ ahoɔden te wogu so a wodwene no this hormone will release into the body na ɛma asikyire nso ɛkɔ soro na ɛtumi amu ahoɔden ama wɔtumi adwene nti ɛbere biara bɛhyɛ aseɛ sɛ wosi apini no ka ihu sɛ woyusu much energy Ahoɔden pa na wusi wɔ nipadua no mu. Obi a wodwene, woyɛ adwuma sene obi a ɔdɔ koraa. Ei, ɛna obi a ɔpagya ɔpagya blocks, ɛna obi a ɔyɛ adwumaden bi a you can think of. Obi te faako no a, sɛdeɛ mete hɔ yi, na wasum n'ano, na ɔ calculate nneɛma na ɔdwene sei no, ɔno sene obi a ɔ, ɔ, ɔyɛ adwuma sene obi a ɔdɔ, anaa obi a wafa pikase tu amena. Asɔfo, wonyɛ sure sɛ wohunahuna yɛn? Oh, nana dabi o. saa. Wo deɛ, obi a ɔyɛ adwumaden, it's hardly sɛ wobɛhu sɛ ne nipasu koraa sesa. But when you become stressed out, within let me use few hours, w'anim nua koraa, w'anim dua nyinaa tumi sesa. Obɛtumi wo na ɔbisa sɛ, ah, nana wowɔ problem anaa? Woyare anaa? Ah, me nua bibi ha, w'anim nyɛ me fɛ. Ɛnyɛ bibi, ɛyɛ stress na akɔ so da. Nti stress ɛtumi bue nipadua de ɔhaw brɛ nipadua bebree wɔ problem with hypertension ɛnyɛ biribiara sɛ stress okay. ɛna contribute because I have mentioned adrenaline and then the cortisol this hormone it releases into the black stream and it speed up the blood pressure ɛna afei nso akoma no nso pɔmpi mogya bebree na ɛma nipadua no nya ɔhaw akoro bebree saa nso na ɛma asikyire nso wɔ nipadua no mu nso ɛkɔ so nti adwendwen Ɛma asikyire yadeɛ, ɛtumi ma asikyire yadeɛ yɛ kɛse, adwendwen ɛma pressure yɛ kɛse, ɛne sɛ obi a wowɔ yareɛ bi te sɛ diabetes anaa wɔ pressure bɔ mmɔden ara sɛ adwendwen ne apinisie mfa nipadua no, ɛyɛ dangerous. Ɛsɛ sɛ ɔte so. Ɛsɛ sɛ ɔte so. Oh nana adwendwene deɛ sɛ eh. yɛ hyɛ ase a yɛ sua stress ho asɛm no eh. yɛ yɛ yɛ ma stress nkyerɛ aseɛ ɛna yɛ ka stress mu akodo uh -huh. yɛ kyerɛkyerɛ mu a sɛ yɛ wɔ stress mu a yɛ wɔ use stress okay. we mentioned that yɛ wɔ use stress yɛwɔ distress hmm. ɛna ɛwɔ eh, stress bi a yɛfrɛ no personal stressor background stressor yɛwɔ acute stress

Woreyɛ ahosiesie atu kwan. There there will be little pressure automatically there will be tension ɛwɔ akwantuo no mu anaasɛ wobɛyɛ awareɛ ho nhyehyɛeɛ yeah. anaa woyɛ sukuuni woresiesie ho atwerɛ nsɔhwɛ wɔn nyinaa goes with pressure yeah. so wate aseɛ mm. nti that kind of pressure no ɛno no nyɛ adeɛ a sɛbio ɛkum nipa okay. na mmom st uh, eh, stress a anaasɛ pressure ɛkum nipa anaasɛ adeɛ biara yɛdwene ho de haw berɛ nipadua no a ɛnya nsunsuansoɔ bɔne ne sɛ yɛbɛdwene ama no afa kra no nyinaa. Okay. Okay. Yɛde yɛn yɛadwene, yɛakoma ne nipadua no nyinaa di deɛ yɛadwene no akyi. Yɛsi ho ɔpini na yɛdi yɛ booboo. Ebi wɔ koraa yɛ nna. Ɛno na ɛyɛ negative side of it. But naturally, as a nipa, at least, you, you need to think. Okay. There should be little pressure. Mm. On say, yɛwɔ Ɛtɔ bere bi a, yɛwɔ pressure bi a ɛboa yɛn ma yetumi tu mpɔn. Anaa yɛwɔ stress bi wɔ like eustress, ɛboa yɛn ma yetumi tu mpɔn. Ɛboa yɛn ma yetumi kanyan yɛn ho. Ɛne sɛ sometimes wotɔ na sɛ pressure koraa ma wo so a, ɛmma wuntu anammɔn bi a ɛsɛ sɛ wutu. That one it's normal pressure anaasɛ normal stress a we do face, we call it everyday stress. Ah, it is in the book. Ah, ɛwɔ mu a, ɛbɛ guide o sɛ da biara dɛ nneɛma bi wɔ hɔ a, it comes to stress. Ɛde nneɛ eh, pressure ba. Wobɛhu sɛ nipadua no ayɛ worried. Wohu deɛ wonyɛ wo ko, ɛno no ɛyɛ ɛwɔ hɔ. Ɛna yɛwɔ stress bi a, ɛba a wodi ho agorɔ a, ɛbɛku bi ne sɛ, ebia wahwere wo dɔfoɔ bi. Mhm. Na awerɛkyekyerɛ mfiri baabi amma. na ɔte hɔ na wo wote hɔ na wosi ho apini nipa nso awu kɔ yɛasie no deɛ wobɛyɛ bia wosu ma soro abɔfoɔ bɛgyina w'anim koraa bɛpa wakyɛw sɛ gya asua still nipa no yɛ deɛ bɛyɛ ɔkɔ nti saa nneɛma no wo business asɛe woabɔ ka woyɛ dɛn a woabɔ ka nti saa no quickly na wa wa wa recycle wo ho na wasiesie nipadua no sɛ no it has happened ade no asi nti deɛ na ɛsɛ meyɛ what next ɛsɛ wo hyɛ aseɛ sɛ wo bɛ siesie ho sɛ deɛ asi no you cope with the condition sɛ deɛ asi no ɛnyɛ asi awie nti deɛ nkwa na mɛnya a sisi mɛtumi asen aba me na daeɛ mu bio but yɛnsi ho apini ɛnwene ho awia ne anadwo sɛ woyɛ saa wode haw bɔne sunsuanso bɔne ɛbrɛ nipadua no okay. nti bɛbire anya haw wɔ nipadua no mu anya nsunsuansoɔ bɔne a wɔgye wɔn ho baabi a ɛnyɛ yɛ a na na ɛyɛ stress adwendwene apinisie ɛyɛ a Yɛnnya bere dwene nneɛma bi ho dodo. Adeɛ bi wɔ hɔ a, ɛnhia sɛ ɛbɛhyɛ kra no so. Ɛdeɛn, hwɛfoɔ, deɛn paa na ɛha woɔ? Ɛdeɛn na ama woasi apini awia ne anadwo nyinaa wusu? So awareɛ mu nsɛm a ɛkɔ so na ɛna ɛma wusu awia ne anadwo, anaasɛ deɛ bɛn? W'adwuma asɛe nti na wusi apini? Yɛwɔ tebea bi wɔ hɔ a, ɛmmra sɛ wokɔ mu a, ɛsɛ sɛ. wohyɛ wo ho nkuran. Okay. Ebio stress nsunsuansoɔ bɔne bi ne sɛ stress bɛtumi ama ulcer. Ah. Sɛ wosi apini bebree a, ɔho sɛ naturally kwan yɛ nyame fa so bɔ nipadua no. When, when you become stressed out, mm-hmm. sɛ biribi hyɛ wo so, awerɛhoɔ di nipadua no so a, mm-hmm. hormone naturally yɛwɔ hormone bi release into the body, especially sɛ obi a wodwene bebree no ɛboa skaleti the amount of hydrochloric acid in the stomach okay saa hydrochloric acid no anaasɛ gastric acid deɛ ɛwɔ yɛfunu no mu no ɛno na ɛboa ma sɛbi ɔwadidi awie no aduane no ne ne guo mu bɛboa ama aduane no atumi adigest kama ɛdi mu akotene okay. bɛɛ sɛ wodwene bebree a ɛnya nsunsuansoɔ ɛwɔ the function of the of the things Dwumadi a saa wei di wɔ nipadua no mu no, it affect it function. Ɛma dwumadi a ɛsɛ di no ɛntumi nkɔ sɛ deɛ ɛsɛ sɛ ɛkɔ. Sunsuansoɔ bɔne no na na ebi no no. Okay. Yɛmmra adwene so, brain. Aberɛ we have something called brain chemistry. Yɛfa adwene no a, nipa adwene. Sɛ woyɛ stress a, obi a wotaa si apini, obi a wotaa dwene, obi a pressure tumi faw. Ntɛmntɛm na ɛde wo kɔ. Ade kakra bi na ɛtu w'ase. Mhm. Ade kakra bi na ahyɛ wo so. Na na worekum wo kra, na woresɛe w'adwen. Ɛba saa ne nsunsuansoɔ wɔ adwene no so no, it's more dangerous because the more a wogu so a wodwene wo si apini no, adwene no nipadua, adwene no ne su sɛdeɛ ɛsi teɛ, ne sɛdeɛ ɛsɛ ɛsi yɛ adwuma yɛ no, ɛnyɛ adwuma sɛdeɛ ɛsɛ ɛkɔ yɛ obi bi ɛfɛ ne neurotransmitters sɛ adwene no hyɛ sɛ these chemicals in the brain sɛ wohyɛ ase sɛ wosie pini na wodwen a ne dwumadie nyinaa yɛ basaa nti ɛma adwene no ɛnya ne normal functioning nti ɛma adwene no dwumadie no ɛnkɔ sɛdeɛ ɛsɛ ɛkɔ ɛnti na sɛ wosie pini Obi a awerɛhoɔ taa hyɛ wo so. Obi yɛ biribi kakra bi na wo bo afu, nsɛm ha wo. Eh, in fact, ma me nka, na yɛwɔ nnipa bi wɔ hɔ a, nsɛm ha no too much. Asɛm, ɔtumi kora nsɛm too much. Ɔma biribi hyɛ ne kra so too much. Asɛm, asɛm kitikitikiti bi. Asɛm a. Wafa no sɛ world cup. Ɛno no, it gradually, it is killing you. Ekum. Sɔfo wusu obi ɔsɔ aso emotional ayi kakra o. Nana ɔhu sɛ emotion to control your emotion mm. is very important. Ah. Ɔhu sɛ when it comes to health we have emotional health. Okay. So no how we think and how we feel things we do very important ehia the way yɛ dwene ɛwɔ nsunsuanso wɔ nipadua no so sɛ wodwene adeɛ a ɛyɛ papa. anaasɛ wodwene adeɛ a ɛyɛ bɔne anaa wosi biribi ho apini a ɛnya nsunsuansoɔ bɔne wɔ nipadua no so ehia paa wɔ adwene ho ne yɛpɔmuden nsɛm ho because ntina meka sɛ it when you talk about emotional health a mm-hmm. adwene ka ho bi ɛna the way we feel and the way we do things the way we we respond to certain things ehia paa ɛba adwendwene mu ɛne kwan a yɛfa so te nka na na ehia ebi a biribi ayɛ o the way a wobɛyɛ wo ho the way a wobɛma nipadua no agyigya yɛwɔ nipa bi wɔ ɔno ankasa ne wiase a wɔwɔ no n'ani nye ne ho mhm. but ɛyɛ sɛ wowɔ hɔ a wobɛma w'ani agye ho sɛ yɛduru stress management so a How to cope with stress a, yɛbɛte nneɛma bebree ase. Ɛnna ɛtɔ bere bi a, yɛn nsusu ma yɛadwene no, no, we we have power to control everything. Okay, okay. Sɛsi yɛ me mewɔ tumi sɛ, mhm. sɛ biribi hyɛ me kra so a, mɛtumi adecide sɛ, deɛ ɛkɔ so yi, me me a yɛ me a magya akyire di. Sɛ meplane saa na meyɛ saa a, I can do away with the source of the stressor. Ɔn sɛ yɛaka sɛ stressor yɛ adeɛ biara a ɛtumi de apinisie adwendwen ɛbrɛ nipa. Mm-hmm. Mahu sɛ adeɛ wei makɔbɔ bosea ɛna yɛredane me ɛna ɛhyɛ me kra soɔ ɛna ɛyi anigye afiri m'abrabɔ mu. Nti mehu deɛ menya me ho. Deɛ ɛsɛm yɛ ne sɛ sɛ mefa no ways and means to go and settle it. me kɔ tua ka no firi hɔ de me tua ka no firi hɔ that kind of stress ano afiri hɔ okay. na ma yɛ free nti kwan a yɛfa so fili nneɛma no de wɔ a yɛdwene nneɛma ho no ɛnyɛ nsunsuansoɔ bɔne wɔ nipadua no so ɛno akyi stress ɛtumi affecte even yɛ tirinwi stress adwendwene ne apinisie bɛtumi ama wo tirinwi apatu ayɛ dwene amonamono Grand hair, yeah. Okay. Nana. Na apampam pepa ɛka ho. Apampampa no yɛwɔ other factors bi wɔ ebetumi but stress ebetumi ama yes it is possible. Kɔmanafo baako bi apampam na apampam paa no sɛ ɛpa. Yɛwɔ obi wɔ hɔ a. Mm, na ɔyɛ young guy so ti no mi nhyɛ dɛ hu ni yie. Yɛ e, obi wɔ hɔ a na ɔlake certain vitamins ebetumi na minerals ebetumi akɔ so da. Ana ebi na infection bi betumi ama obi apampam no apa. Ɛna. Okay. Stress nso bɛtumi aboa awiki wo tiri, even wo tiri nwi. Okay. Stress bɛtumi ama wo ti aku. It is, nana, stress ho nsunsuansoɔ no, ɛnyɛ sɛ bia mehunu wo deɛ wo paa. Yɛmfa dwumadie bi nhyɛ wo nsa. Na dwumadie a yɛde ahyɛ wo nsa no, pressure no ntim hɔ, ɛncontrol nipadua, ɛmfa nipadua no nyinaa. Adwuma no boro wo so, wonhu nea wonya ɔko. Da biara tweka tweka, da biara pressure, yɛde ɔhaw to wo so. Ebia woyɛ leader. Ɛne sɛ yɛaka eh, wei stress and leadership. Yeah. Yɛasua ho adeɛ no sɛ woyɛ leader na kanifo a, kind of pressure ɛba no. Nti obi yɛde obi si panyin a, na sɛ wantumi anhunu how to control stress, how to manage stress a, Uchi mu it will come. Yeah. Nti uh, management ni very important which we shall get very soon. Na ɛsɛ sɛ wotumi nya ho nimdeɛ anya saa na na yɛde wosi panyin a ɛnkyɛ wobɛwu na woti nya ahwɛ aseɛ na ɛtwa fitaa ba na kyerɛ sɛ apinisie ɛne adwene no a wodwene no ɛna mekaa sɛ stress affect brain chemistry okay. and even it goes further ɛ affect biolo obi yɛfɛ no our biological factors sɛ bia yɛgye na ɛwɔ nipadua mu kwanya nipadua no you see nipadua no the chemicals in the human body nnuro ɛwɔ nipadua mu nipadua yɛ nipa no sɛ wohyɛ asɛ sɛ wosie pini wodwene, ɛhyɛ wo kra so, wowɔ hɔ a na woayɛ basaa, na na ɛma saa chemicals ne nnura a ɛwɔ nipadua no mu a ɛtumi boa ma nipadua no tumi yɛ adwuma yie no adwendwen kwanturo ma ne nyinaa ɛnya nsunsuansoɔ bɔne ɛma ebi ntumi nyɛ adwuma yie adwendwen tumi hijack nipadua yɛka sɛ obi ahijack biribi a sɛ wote ase a sɛ mm. eh, obi abɛto ahyɛ wo so na ade a wodi so no wagye afiri wo nsam by force ana mm. wɔne wo pere na wagye biribi afiri wo nsam ne sɛ adwendwen hyɛ kra no so a ɛhijack nipadua no nyinaa eh, adwendwen yɛ for headache yɛbɛka ho asɛm yɛbɛhyɛ da ka nsunsuansoɔ bɔ ne only on headache okay. Enti me nkɔ details. Adwendwen tumi kɔ so biribi yɛfɛ no insomnia. Ɛna obi wɔ hɔ a ɔwɔ difficulties in sleeping. Mm, ɔbrɛ paa. Ɔbrɛ ansa na wada. Yeah. Very na onipa no wɔ that kind of difficulty sɛ ɛden sɛ obetumi ada. Obi wɔ hɔ a for so many days and so many months, years, ontumi nna. Mm. Wobisa no a, ɔse me deɛ mentumi ho, meda, mete m'ani pa a mɛtena ase saa, metɔ kɛtɛ so a mentɔ, no there is something wrong. Biribi rekɔ so wɔ adwene no mu. Adwene nyɛ firi because ɛyɛ brain no na ɛbɛ correspond to the whole body ama wobɛda a woatumi ayɛ deɛ bɛn? Nana, wada. Nti sɛ adwendwen kɔ so wɔ nipadua no mu a, ɛma ɛna. yɛ basaa, wo nna ntumi nyɛ papa. Enti adwendwen tumi ma yɛsɔ faforo bi a yɛfrɛ no insomnia, lack of sleep. Wontumi nna, woyɛ basaa, adeɛ kye a w'animdua nyinaa sesa, woda kakra bi na woabɔ pitiri, woda a wontumi, wo nipadua no ayɛ basaa. Nti adwendwen so nsunsuansoɔ bɔne no, ebi ne sɛ nna ho asɛm, ɛbɛyɛ den ama wo. Ɛna adwendwen tumi affect concentration, woyɛ biribi. sɛdeɛ ade no bɛsi afa so wobɛ concentrate ade no wobɛdi akyire no mm. na na ɛnkɔ saa sɛdeɛ ɛte sɛ bɛkɔ lack of concentration ade no waa wonim sɛ ebi a yɛsɛ hyehyɛ baako kɔpem enum wohyehyɛ baako mmienu woduru mmiɛnsa no na wadane na yɛ ade foforɔ na wahyɛ ase ɛyɛ mistakes ahodoɔ nti stress ma yɛyɛ mfomsoɔ ma yɛntumi nkɔnsɛntreti nsunsuansoɔ bɔne bi no yɛbɛka biribi afa obi o dealing with figures okay. but I know we, we are talking about ɛma deɛ woyɛ no nsisi so menim obi a ɔgyina baabi na adeɛ no a wɔyɛ no kora na nura fi no ho nana stress tumi kɔ so that okay. Sɛ. Ne, ne werɛ fi totally, ne werɛ fi adeɛ a ɔyɛ. Na kyerɛ sɛ mm. nipa no wobɛn no bisa no sɛ madamfo ɛdeɛ ne haw mm. problem bɛ na wɔ wobɛbisa na ɔbɛtua to obi wɔ hɔ a wobisa no ɔsɛ hmm ɛyɛ asɛm o biribi kɔ so wɔ nipadua no mu na biribi kɔ so wɔ adwene no mu nti ɛnyɛ nsunsuansoɔ wɔ nipadua no nyinaa so ɛde sɛ obi a woyɛ preacher sunsuansoɔ bɔne a ɛwɔ stress so ma obi a ɔyɛ preacher ɛne sɛ ana presenter woakɔtena studio anaasɛ wogyina pulpit woreprikyi. Mhm. Esiane sɛ biribi ahyɛ wo kra so na ability to control your own mind no ntumi nkɔ so nti no, na nipadua no na ɛkɔntro wo nti no, adwene no ne afa nipadua no nyinaa. Yaw ne apinisie, asɛm a woka koraa no na woka nsisi so. woka na ebi na ma woka na ebi na ma wotumi yɛ basa deɛ obi gyina nkyɛn ɔte mu sɛ no deɛ woka ekura it doesn't make sense okay nyansa bi a nyɛ deɛ bɛn ɛni mu ndi adwendwen ɛmma yɛntumi n deliver yie adwendwen ma sɛ woma public speak kura nyɛ papa ɛnsɛ obi a wogyina public na ɛkasa biribi haw biribi aka dwene no nipadua no ayɛ basa nti na meka emotional health no wadwene no onipa nankasa wɔn ma ɛyi no message nankasa wɔn anyɛ prepared Ayɛ sɛ nipa no wamprepɛ, eh, wansiesie ne ho. Waprepɛ paa na ɔde baeɛ. But stress nti, ɔntumi nyɛ proper delivery. Na ɔde ne nam baabi, ɔtwa sia na ɔde afa, ɔtwa sia na ɔde afa. Deɛ ɔyɛ no wotim sɛ nneɛma nkɔ yie. Nkɔ yie. Nti nsunsuansoɔ bɔ ne ɛwɔ stress no. Na mede wo bere na mantu de nya abo nsunsuansoɔ bɔ ne ɛwɔ stress no. Ɛmma wogyina badwam kura kasa a kasa no ɛnyɛ papa ɛnenam nkyɛn nneɛma a woyɛ no ɛnna no kwan mu meda ase abusua ɛnɛ aha ne ɛne apɔmuden mpa dwumadie no ɛbɛsie ɛberɛ no ayɛ be nyame adom a dasɛ nɛ yɛbɛsan asi nkonnwa ne yɛatoa so kae sɛ memedi ɛde nana yaw asie du ɔsɔfoɔ prince kwasi amoako ɛna bɛka me ho no nyankopɔn ɛnhyira wo